Nilqagħkom għal podcast ieħor Conspiracy Theory u llum nixtieq niddiskuti ftit l-ikel illi nieklu. Forsi ehm, dal-aħħar qed tinnutaw illi jkun hemm ta' spiss il-kelma GMO, Genetically Modified Organism. Ħankunu nafu d-differenza bej NGO u NGT, però ħanħalli ehm, l-espert illi għandi llum, illi huwa xjentist ukoll u studja l-agrikoltura, Qed nitkellem fuq Arnold Sciberras, illi ilni nafu snin issa, il-passjoni tiegħu hija eh, ix-xjenza, l-insetti, anki l-agrikoltura li inti studjajt tant u hekk illi jagħmel ħafna affarijiet illi eh, senza interessi ġas biex jgħallem il-pubbliku u għażil dan is-suġġett għax naħseb illi l-ikel huwa l-iktar ħaġa bażika u li mingħajra ma nistgħux ngħaddu u hija dik il-ħaġa li tagħmilna U forsi nidħlu naqra iktar tard ukoll fuq ix-xemx, kemm importanti ix-xemx għall-prodotti tagħna, għall-ikel tagħna u anki għalina bħala bnedmin. Arnold, grazzi tal-li ġejt. Kif int? Grazzi Sessalina, maħruq biex xemx. Għax kont ma xaħat nifilmi għad ġumatej sħaħ, nelaw nitbaska ġa xemx. Ekku, ekku. Mela Arnold, l-lum ħa niddiskutu ftit l-ikel u il-GMO u l-NGT u x'differenza hemm bejnietom. Ejja, għajdli ftit xi jfissru l-ewwel. Sawa. Mela, biex nagħmilha ċara agronomista minix. Hawn ħafna nies aħjar minni f'da s-suġġett, però ovvju għandi mħabba kbira għall-agrikoltura għax għamilt għomri nistudjahha akkademiku anke bħala passjoni u sintendi jekk ma jinteressakx tiekol, Tifhem? E, u mhux jetaw jien biex niġġudika bl-ebda mod estremist, anzi pjuttost xi kultant bħal kif jgħidu mad scientist daw l-affarijiet niġġennan għalihom. E, għax hija meravilja fejn wasal il-bniedem u kif kapaċi jeqret lilu nifsu l-bniedem. Mela, GMOs, biex nispiegaw għal pubbliku tem barra li forsi hija li huma eh, eh, klim ġdid. Genetically modified organism biex nagħmilha ħa nitkellem mod sempliċi, jiġri biex ma jaħsbux li huwa daqshekk sempli l-oġġett. Però inti immaġinak tgħix post eh, kiesaħ bħall-Antartika u titrabbi it-tadam li mhux ħajja nexxilek b'mod naturali. Genetically modified organism kapaċi jaqbdu ċellola ġin ta' ħuta li tgħix fl-Artik. Ehm, jagħmluha ġott ta' dama u dit ta' dama tiġi reżistenti għall-kesħa. Mela hemmhekk huwa genetically modified organism. Li pjuttost hija fix-xjenza trend antika issa, għax ilha ssir. Sewwa. L-NGT jew iktar jiena nħobb immur lej li qed jagħmlu sada li jgħidulu il-capitals fil-qasir crisp. Hija mhux twistis ta' ġbir. Eh, hija eh, li litteralment inti taqbad il-ġins li huma available f'did-dinja u tibni organizmu ġdid kompletament. Ovvja ħadd mit-tiġieġa, mill-baqra, mill-ħaxixa, minn xi xtrit. Organizmu li diġà jeżisti u qed toħolqu inti jew xi ħaġa li kompletament tista' ma tkunx qatt teżisti. Building blocks of life. Jiġifieri, jiġifieri tista' tkun frotta jew ħaxixa li s'issa għadna qatt ma rajna. Żgur. Ġifieri sempliċi ħafna, ġifieri litteralment isek qed tgħid it-tadama li semmejt qabel ġemmu isek għandek kelli dar u bnejt flet fuqha. L-oħra hija waqqajt u bil-bricks ġebel u li rrid noħloq bnejt oġġett ġdid, litteralment ġdid għan-natura għal kollox. Sewa? Issa, Allura n-nies mill ewwel ħajdulek artifiċjali ħażin neħħi. Sewa, però rridu nżommuha ċara biex nagħmluha ċara li l-bniedem mill-ġurnata li ma baqax jgħix fl-għerien u mill-ewwel daħal f'ċivilizzazzjoni awtomatikament qabad jagħmel l-affarijiet artifiċjali. In-natural selection min ma jafx x'inhi hija li Jiena nagħżel mara, ġġieled ma' dak ir-raġel, min rabaħ spiċċa ma' dil-mara u għamilna l-frieħ insomma. L-artificial selection hija li s-selezzjoni ssir mill-bniedem, mela l-bniedem qabel kien hunter, joħroġ biex jaqbad iċ-ċerva jew x'inhi, kielha, qabadha qatilha u kielha. Il-mument li beda diġà jsaħħanha u jsajjarha ara diġà hemm modifikazzjoni fiċ-ċelloli, sewwa, kif nafu ċertu affarijiet maħruqin mhumiex tajbin. Eh, u anke s-sistema diġestiva tagħna nbidlet għal dat tip ta' ħajja llum ma niklux affarijiet nejjin kważi. Tadatta. Adattajna b'ġenerazzjoni għall-oħra. Meta l-bniedem beda pereżempju kellu għal qudiemu b'mit pjanta, naddafhom, ramijhom u bħawwel pereżempju l-qaħm biss u dejjem jażel l-aqwa qamħa, u dejjem jieħu l-friħ minnhom biex iħalli l-qamħ jitħallat naturali, awtomatikament beda jsir artificial habitat, artificial selection u da. U llum il-ġurnata jekk naqtaw l-NGOs, eh, eh, sorry, mux l-NGOs, il-GMOs u l-NGTs u għek, xorta kullħat qed jiekol affarijiet artifiċjali, fis-sens li t-tiġiġa qed tiklu l-lum, anke tkun free range t-tiġiġa xi, diġiet eh, artificially selected xi darba. Sewwa. Mela, b'dik biex nagħmluha ċara kemm il-bniedem hemm diġà qiegħed f'dinja artifiċjali. Issa, Biex inkomplu sejn, l-iktar ħaġa għar artifiċjali li hawn bħalissa hija l-overpopulation, jiġifieri diġà qegħdin disa' biljuni, u dejjem li disa' biljuni naħseb qegħdin iktar, u dejjem sejrin għall-għar. Li d-dinja ma tiflaħx għalina. Mela inti biex issostni Popolazzjoni daqshekk kbira u artifiċjali ħa tibqa' tiġi artifiċjali, awtomatikament trid tagħmel mezzi artifiċjali ta' kif issostniha. Qabel konna ngħixu ġar, illum il-ġurnata m'hawnx biżżejjed għerien fid-dinja biex jgħixu n-nies. Ma lqas djar, illum ċokblokka, appartamenti artifiċjali u u kull ħaġa li tagħmel artifiċjali u tmur kontra n-natura qed toħloq konsegwenzi. Air pollution, stress, Noise pollution, trid tinduna li kif toħroġ tmur naqra ħdej is-siġar tibda tistrieħ u għafja għax inti qed terġa' tiġi konnektjat man-natura. Il-mument li inti qed tgħix ġa city tħoss dak l-istress ta' li qiegħed post artifiċjali. Għax il-bniedem mhux maħluq biex jgħix ġo city. Eżatt, eżatt, imma mmodifikajnieh. Jiġifieri u mmodifikajna kollox, ma ħallejna xejn anke kif tiddistressja ruħek bid-drogi, bix-xorb, bl-alkoħol, bis-sigaretti. Huma mezzi li qed issarrħ il-ġisem dak il-ħin imma mhix long term oġġettiva. Ħa nibda nagħmilha tal-avukata tax-xitan. Irranġa. Din il-modifikazzjoni biex nakkomodaw il-popolazzjoni hija ta' ġid jew in the long run hija ta' ħsara l-bniedem. Għax jekk aħna orrajt ngħixu f'dar fi djar sbieħ imma il-bot minn natura ir-reperkussjoni qed naraw. Ġaqt naraw. Jiġifieri din l-artificial selection in the long run Ħa tgħarraq il-bniedem? Mela, għal GMO se nitkellmu? Għal kollox, u kull fejn il-bniedem. Wieħed, il-lebmit. Dak kont kont ħaniġi għalih. Ħaniġi għalih. Li qed insaqsik għaliex il-bniedem minn dejjem beda minn dejjem kien jipprova jesperimenta man-natura. U jiena nemmen, inti taf nisew, Arnold, jiena nemmen illi jew tgħin in-natura bix-xjenza. Mhm. Dik għalija it's a one thing. Jew inkella li ħadd immodifika kompletament xi ħaġa, jien personali naħseb li tħalli reperkussjonijiet. Jien naqbel miegħek, però ma nistax ngħidlek iwa għax ma nafux. Ħa ngħidlek għala, aqbad is-sigaretti. Is-sigaretti fin-1920s kienet fashion. U mbagħad bdew jindunaw xi ħsara qed isir. Sewwa? Anzi di eżempju vak. Aqbad il-vaping. Il-vaping 10 snin ilu bdejna ngħidu għax da aħjar aħjar li tejb sigarett. Issa qed joħorġu reperkussjonijiet. Sewwa? Tal-genetically modified u l-affarijiet l-oħra ma nistax tgħid għalissa. għax għadna kmieni. Imma imma l-istess argument tista' tittamlu. Probabbli. Meta meta xjentist jgħidlek ara għal ġid tal-bniedem għax qegħdin overpopulated u jaħasra ma, ma jinqatlux tant baqar, inti l-ewwel semmejt il-lebmit. Ejja nagħmlu il-laħam mamul ġol-laboratorju u koll ma tistax tgħid xħaj mela, sarraf da. Ħanilek, le ma tistax tgħid xħaj sarraf, pero Kieku l-bniedem qatt ma sperimenta, ma wasal. Jista' jkun hemm affarijiet li ma jagħmlulna l-ebda effett. Bla dubju. Per eżempju, jiena nemmen, imma again, hawn hawn tiġi differenza bejn ix-xjenza u x'jemmen individwu. Jien nemmen li jekk lili ttini ħassa, karrotta u tadama u nikolhom separatament, jew nikolhom ġo ħobża, iħilu l-ħobż, dawn l-istess. Ma ħa tagħmilx differenza. U l-genetically modified nemmen li oġġett magħmul minn organiżmi tad-dinja, allura Nicole ħassha u ta' ma' uħudha flimkien u Nicolhom separatament, nemmen li ma tagħmillix differenza. Però meta qed tagħmel gene editing u li t-tana qed tibnieh mill-ġdid, il-ġisem bħalma llum għandna dawn l-allerġiji kontra l-ġobnijiet li huwa artifiċjali, il-ġobon magħmul min-nies, mill-ħobż, mill-ħmira, jista' jkun jiġri l-istess effett li li għadna ma nafux, il-ħobs nafu xinna mijiet ta' snin nikluħ. Sawa, u tara minn pajis għal ieħor fejn kien nieħ ma ġara xejn, u ġa pajjiżna l-ewwel għandna allerġiji u affarijiet għax nużaw l-imbarazz tal-imbarazz. Eżatt, proset. Sawa, ġifi. Ġifieri ingredienti inferjuri. Ċekki, hija differenza li tiekol pizza ta' kwalità Napli. u pizza ma nsemmix li mditta. Mamura minn low grade. The lowest of the lowest biex ikun hemm iktar. Liħ. Liħ. Sawa? Issa, e, xem ta' jifjom da' affarijiet. Pers li mhix sostenibbli, l-agrikoltura li għandna preżenti bħalissa, mhux qed nitlu għal moħqija tal-annimal bħalissa, l-agrikoltura li għandna preżenti bħalissa għasima għada sostenibbli. Inti tara xaħna l-Ewropej li ngħixu għandna t-tiġieġ ġol-battery farms qiegħed dejjem minn agonija kbira. Tnax-il siegħa, sorry, id-dawl 24 siegħa f' 24, dawn ma jorqdu qatt. Dejjem bil-bozza biex ibidu dik il-bajda extra biex inġalluha bit-tġieġ bajdit u nofs kuljum. Sewwa. Jgħixu ġagaġġi daqshekk ma jiċċaqalqux, imorru minn saqajhom, jitteerrew, l-agonija li jgħixu ukoll mhix biżżejjed biex issostni l-popolazzjoni li għandna. All right, noqogħdu nitkellmu bil-free range u hekk, imma l-free range x'inhu huwa? Market żgħir biex nikkuntentaw dawk l-erba' hippies. Għax, għax mhux possibbli. U min hu lest li jħallas għall-organic, għax inti meta ħażżhom tiġi erba' tiġi ġġalqa mbagħad ħa tiġik tiswa l-flus il-bajda tagħhom. Imma huwa minorelli, inti m'intix qed tara l-maġġoranza tal-poplu. Ħafna drabi x'jirbaħ bħala prodott, mhux l-irħas jew li huwa l-iktar soffiċjenti. Għalhekk pereżempju aħna kellna ħafna grocers hawn Malta u dawn issa nqatlu bil-mega grocers għax ma jistgħux jikkompetu. Sewwa? U l-agrikoltura hija l-istess. ġejjin fi stat li ma issa qegħdin qed ngħidu agrikoltura Ewropea li sa ċertu punt għandha ċertu limitu ta' ħsara. Mela jekk immorru lejn l-Amerika, South America, il-pulmun tad-dinja, qed neqirdu mill-Amazon kwantità kbira ta' foresti kuljum biex nagħmlu make way għall-baqar biex jieklu darba fuq dik l-art u nerġgħu nikinsu, nerġgħu nikinsu, nerġgħu nikinsu, qed neqirdu speċi iktar milli qegħdin niddeskrivu. Jiġifieri dik hija tarġa agri u l-palm oil artijiet kbar biodiversità neqirduhom biex nagħmlu pjanta waħda biex nagħmlu il-palm oil minna. Ġifieri dak huwa mass. Li mhuwiex daqshekk ta' benefiċċju. Ħażin, dak huwa dak huwa mass destruction. Sewa. Mela jekk il-palm oil ħanati eżempju, rridu l-palm oil, ma nistgħux ngħixu minn il-palm oil aħna fissati fuq. Imma minflok neqirdu miljun ettaru fil-sena, għandna fabrika tipproduċi artifiċjali. Sewa. Il-bniedem xorta għadu jsofri u meqrut. Imma ma komplix nagħmlu l-istess impatt tad-dinja. Artifiċjali, konna artifiċjali bqajna. Meqed jitkellem fuq il-moħqija tal-annimali, għaw ħafna nies li miskin għal-baqra, miskin dak l-oġo, imma bat ma jagħmilx konnessjoni li biex għandi stejk qoddimi kelli nħanxar dik il-baqra. E, u ħafnek. It-tfal tiegħi l-ewwel darba e, ma jidux jew tiġiġi tal-qadel imma mhux qed jagħmlu applazwon li jħobbu ċigin nuggets li ġejja mit-tiġieġa. Biex u minni fl-agrikoltura hemm ħafna moħqrija m'hemm bżonn noqgħod impaċċwa xwa jekk taraw id-dokumentarji mingħajr ma trid. U avvanzaw imma xorta annimal qed jgħaddi minn kalvarju biex toqtlu. Sewa? U llum noqtlu ħjumejn, mhux noqtlu ħjumejn għax miskina l-baqra, għax nafu li jekk nittortoraw il-baqra biex noqtluha, ħadd ħallilna ħafna dralanina fid-demm, ħadd għamilna. U l-laħam mhux ħajkun. Mhux ħajtajjeb. Allura nippruvaw. Għall-egoiżmu. Għall-egoiżmu, eżatt, eżatt, eżatt. Ġifieri qed nitkellmu taqta' nifsek tismagħhom dal affarijiet. Sewa? Kun tixtieq tgħid jiena minn għada niġi vegana. Jista' jkun jista' jkun għax hekk bniedem vera jrid jadatta. Però xorta, ma nista' mela jekk neħħu l-annimali kollha, u nneħħu dak is-sef it-terturi, xorta m'għandix biżejjed għaliqi biex niklu ħaxix biss. Ġifi, raġajna. Ġifi, naqta minna u nwaħlu hemm. Allura, again, morna għall-artifiċjali. Issa, sakemm l-artifiċjali fajnejja jien nara ma jkun hemmx propaganda ta' flus, aġenda politika u hekk, għax imbagħad hemmhekk irbaħt l-argument mill-ewwel. Imma dik dejjem hemm. Ejwa. Ġifieri jiena għajt li għandek tajt, imbagħad nibqgħu neutrali, imma inti taf ma jixtrina ħadd. Le. Ngħidu inti qed tagħmel. Ngħidu jien qed nagħmel. Eżatt. Sakemm Nipproduċi l-istess ħaġa, jew simili ħafna, ta' xi ħaġa artifiċjali li hemm li hija tradizzjonali, konvenzjonali, għax aħna tinsiex kemm nimmarkitjaw l-agrikoltura bħala xi ħaġa sabiħa li l-bidwi qiegħed hemm barra touch with nature. Insomma, sakemm nipproduċi hija din l-istess ħaġa tal-insetti. Inti taf kemm input ngħid fuq l-insetti jien kulħadd jgħid li jaqqu miġnun. Mhm. Sawa? Jien kont ngħid u għadni ngħid irħilu li jaqtawlek qalbek li jekk inti trid kilo proteina minn baqra irridu ettar u art. U jien kilo proteina mill-insetti kapaċi nagħmilha minn kaxxa daqshekk. Sewa, waħda tit 17 kilo ħaxix, tullenna ta' ilma qed nivvinta biex ma jikotawniex. Minn hemm barra u l-insetti jekk intihom 2 kilo snuħħala u litru ilma ituni kilo proteina. Diġà jeżisti dan. Diġà jeżisti. Il-protein shakes tal-ġim. Try testi ta' xinti taf biex nagħmel reklam. jiġifieri tried and tested vera, u għaw Malta min joqgħod jgħid jaq jaq jaq, fitxu ġal-ingredjenti għax min huwa bodybuilder hemm barra u eh, qed joħodhom u ma jaf. Qed joħodhom mill-grillijiet li jrabbu tal-Italja. Imma l-importanti li jsiru barra il-Malti qatt mhu biżejjed, imma insomma. Ehm, ġifieri kulħadd jaq jaq jaq jaq jaq, ġifieri jaq għax il-moħħ magħluq. Sawa, eh, il-babbux tgħidu li jaq Tafu x'iġorr, kemm iġorr parassiti l-bebbux, jiġifieri imma għax naqgħu taħt tradizzjoni. U ż-żwiemel li nieklu hawn Malta kollha nġettati għax iż-żwiemel li nsajru hawn Malta, żommu ġo magħkom, mhumiex imrobbijin għal-laħam bħall-baqra. Huma tat-tiġrija. Huma sekondarji tat-tiġrija minn għax balgħu m'għadhomx l-ewwel inħobbuhom għax rafu l-medalja, waġġgħu naqas saqajhom u ma nispazju għalihom. Naf again hemm ħafna nies hemm barra li qed jagħmlu r-rehoming u qegħdin jesportawhom barra jsibulhom imma dawn huma a fraction of good compared to Ekku. Whatever. Issa. E, mela, mela, mela, dak kollu, mela, jien nemmen sakemm l-affarijiet artifiċjali saru biħsib biżejjed li jimmimikjaw in-naturali e, u u saru b'tali mod li hemm loġika warahom, mela hemmhekk iva naqbel miegħu. Naqbel miegħu li nittestjawh u nipprovawh. Il-lebmit li huwa kbir fuqu, sewa, il-lebmit jiena nemmen personalment li hu tjeb mill huwa aħjar bioloġikalment mill-laħam normali. Għalfej. Biex tifhem kif isir il-lebmit, il-lebmit isir hekk. L-ewnet hija industrija ta' biljuni. Inti bħalissa qed tiekol tiġieġ minn kull naħa tad-dinja, kif jiġi. U tiġieġa inferjuri mill-oħra u da. Il-lemmit isir hekk, peress li hemm il-biljuni involuti. L-aqwa tiġieġa l-hawn fid-dinja li sibna. U l-aqwa ċellola tal-aqwa tiġieġa l-hawn fid-dinja tiġi meħuda u mmultiplikata. Sewwa? Mela diġà frankajt il-moħqrija tat-tiġieġa u l-ħela, rix, għadam, u ħmieġ, kokowek, affarijiet accessories. Eh, u literalment, qed timmultiplika dik iċ-ċellola perfetta. Multiplication. Eh, is-sors li qed ittija eh, bħala conversion ratio huwa aħjar. Ġivi jekk tiġi ġiditti 10 kilos biex tgħix ħajta kollha, L-istess volum ta' tiġiġi trid tinqas għax ovvja hemm m'hemmx ġiri, m'hemmx modifikazzjoni, m'hemmx ħana ta' enerġija, m'hemmx għadam, m'hemmx rix, sewwa? U qed issir dil-multiplikazzjoni. Issa, jien naħseb li inti jekk qed tikol laqwa fost laqwa huwa l-aħjar, naħseb. Però għadu ma wasalx hemm barra l-oġġett għax ix-xjenza għadha għolja ħafna. L-ewwel darba li għamlu chicken nugget kienet tiswa, pereżempju, għaxart elef euro chicken nugget. Illum saret tiswa mitt dollaru. Nagħmilek maħatra kif tiġi ratio ma' ma' l-ikel normali, in-nies mhux ħa jagħmlu l-għażla. U imħatra peress li hija artifiċjali u lab grown, se tkun iktar available. u iktar effiċjenti. U at the end of the day, dik jaraw in-nies, hemmhekk imbagħad mhux jinsew l-agrikoltura, l-bidwi, r-raħħal. Ma x'garanziji għandek li dejjem hija mill-aqwa selezzjoni? Ħa ngħidlek għala, għax inti l-investiment huwa darba. U inti meta ħa tinvesti l-ewwel darba bħalma għamlu ta' qabelna bil-qamħ, di xorta artificial selection. Inti ma jaqbilekx qed tinvesti dawk il-biljuni kollha u tibda b'tiġieġa ħażina. Qed tifhem? Issa,

Mela, jintuża kimika jekk ma jintużax affarijiet naturali. Fil-lab meats, fil-bidu kienu jsiru testijiet għax ħafna miċ-ċelluli ma kinux kapaċi jgħixu mingħajr il-host kollu. Sewwa? U hemmhekk kienu jsiru tip ta' sintesis artifiċjali biex eh, jimmimikjaw il-post tal-qalb, il-post tal-kliewi u affarijiet hekk. Jiġifieri hemmhekk żgur hija synthetic, mhux forsi. Jiġifieri għax għalhekk qed ngħidu l-idea hija tajba li inti tieħu ċelloli minn annimali ħajjin imma mbagħad biex iżżommhom għaddejjin. U dak hemm x'garanzija għandna? Step li qbiżt. U din importanti ħafna. Il-lab meat illum tant sar effiċjenti li mhux qed jaħdmu jien qedtlek x'laqwa ċellola ta' u tiġieġa immorru step oltre. Issa qabdu dik l-aqwa ċellola tal-aqwa tiġieġa u għamlulha gene editing li m'għandha bżonn xejn. M'għandhiex bżonn konnessjoni mal-qalb, mal-fwied, allura issa ġiet anqas għandha bżonn affarijiet artifiċjali, saret organiżmu għalih. Ma biex ħolquha dik il-gene ma jfissirx li jkunu mmodifikawha anke bil-kimika in its first phase? Immodifikaw il-genes. Minn xiex? Il-ġins. Minn xiex? Ħa nispjega l-ġins vera seħħa. Ġibi, jekk inti taf li kif ngħidu, eh, eh, ngħidu ħadu ċellula mis-saba qed nivvintaw. Iċ-ċellula tas-saba biex tibqa' ħajja jrid ikollha konnessjoni ma' qalb ma' Ekku. Huma llum għandhom teknoloġija li dik iċ-ċellula eh, ġofija tfewla u xelula biex niftehmu. li hi m'għandha bżonn xejn. Ġifieri mhux żidu l-kimiki hawn, gene modification ġo fija stess. Ġifieri hawn qed nilagħbu. Minti meta U jien dak li jinkwetani. Ġifieri. U mbagħad għandek aspett ieħor. Lilek li naf dak bħala xjentist, naf li għandek intenzjoni tajba. Fejn taf kif dak il-lab meat ħa jaħdem fuqi jekk jekk ix-xjenza hija ħajja u inti qed tiddokumenta as we go along. U Fejn taf jekk minn hawn għaxar snin oħra se jkollna reperkussjoni. l-Arnold ma jagħmillu xejn u Steph jagħmilha. Mhux hekk. Le le, isma', u li oġġett ġdid dejjem hemm repercussion. Da bħal meta sempliċi ħa morbot. Meta jidħol daħal is-sushi hawn Malta, meta daħal iċ-Chinese u l-Indjan u da, hawn min ma jaqbilx miegħu. Sewwa, meta inti inti mmur holiday l-Indja. Tadatta maż-żmien. Però l-ilma ħa jħassrek fil-bidu, l-ikel sa jġibek ħa jkissirlek imsarnek għax inti m'intix adattat għal dak l-ambjent. Issa dawn tinsid dawn tant huma high-tech li għamluh probabbli universal adaptable, bħal universal charger. Issa aħna universal people? Jiena, jiena ħatħallatni ma xħat azjatiku, meta jiena anka noqgħod f'post li għandu li hu ġeografikament differenti, jiġri dawn huma e, il-mistoqsijiet li wieħed jagħmel. Hemm ħafna mistoqsijiet, hemm ħafna mistoqsijiet u dejjem nemmen jiena, jiena ma nemmenx li tibbenja qatt Li tibbenja ħażin, għax li tibbenja. Le, li ma tibbenjax, imma li tħalli l-għażla li n-nies jagħżlu. B'edukazzjoni. Ekku. Li ngħid jaqq ma mmissiex dik. La sens. On which ground? On which ground? Eżatt. Importanti l-edukazzjoni, di bħalma eh, di mhux bħal li kelbis, di bħalma eh, jiddispjaċini għal poplu bravo tagħna li għex das-sekli kollha taħt dawilda imma llum il-ġurnata sar injurant u min isawtu jċapċap u jgħidlu grazzi. Ġifieri mistħija li jien Malti minn dak il-settur. Ġifieri li inti bajnek maluqin, per eżempju, qatt ma jnexxili, qatt ma jnexxili jaffettwani l-influencers. Dili għax der Arnold għax popolari ħdej fl-iskun. Ma tagħmilx differenza jekk deher Ġanna u Peppa, trid tagħmel il-homework tiegħek u trid tagħżel u trid tagħżel. Issa jekk jiena għad għandi l-opportunità li niekol tiġieġa sana imrobbija fil-ġnien tiegħek, go ahead. Però irridu nkunu realistiċi fejn sejrin li dawn l-affarijiet se jitlu parti integrali fil Ta' bħal min hu kontra t-tabib u min hu kontra l-mediċini u min hu kontra il-terapiji li jużaw illum. Ma nistgħux ma nammettux li ngħixu kemm ngħixu ħżiena llum, li ma żidniex il-ħajja tal-bniedem, il-longevity. Issa. Hawnhekk ma naqbilx. Stenna, issa jekk inti, jekk inti, mhux qed ngħidu mhux tgħix teżisti. Different. Ekk. Le, le, teżisti. Teżisti. Longevity ma jfissirx li tgħix. Aw ħafna aw blue zones fid-dinja fejn in-nies għandhom longevity imma skont kif jgħixu. Jużaw affarijiet naturali, ma tarhomx ibabsu man-natura, issa all right ikun hemm selection illi ġiet imma xorta nemmen illi hemm differenza. Jiġifieri li tgħid in-nies qed jgħixu iktar mhux skont kif qed jgħixu. Ħafna, imma di żomm moħħok ġa Stev, id-dinja ideali hija li jkun hemm inti fejn inti meta mmorna pajjiżi li hemm miljun ruħ jgħixu f'daqs ta' Sqallija. Hija d-dinja ideali. Jiġifieri x'ħa ngħidu hawnhekk? 10,000 nies jistgħu jibqgħu fid-dinja u l-bqija l-oħrajn nixkanawhom? Le. Ma tistax. Żgur li le. Sewwa. Allura, jekk aħna ħa nibqgħu humane, empathy u ħafna affarijiet oħra, u ħa nibqgħu nikbru bħala numru, irridu nadattaw għal konsegwenzi li jikber dak in-numru. Ekku. Sewwa? Jiġifieri jekk hemm gżira li għandha 10,000 ruħ għal kobor ta' sqallija, ma daw jistgħu jibqgħu jgħixu bit-tiġieġ, bil-farming, kulħadd għandu l-peċ tiegħu bħal meta Malta kienet fi żmien in-nanni tagħna. Mhm. Imma llum kemm minna jaffordjaw iżommu tiġieġ għad-dar. Pero jina taf xnejt u koll u naħseb għonek telespettaturi specialment li jsegu dan il-podcast naf li ħajaqblu miegħi illi s-sistema li tmexxina miex friendly għal din is-sistema li 100%. Jekk inti trid inċentiva n-nies illi jkollhom ruq ta' m'hemmx għalfejn għalqa, ruq art fejn inti tista' tkabbar ftit ta' dam, ftit ħjar, ftit ġifieri. Mela, inti m'intix esperta fl-agrikoltura. Le. Ma toġbok. Kun onesta miegħi, qed nitkellmu 2026. Kieku jinqala' xi ħaġa. L-agrikoltura li għandna bħalissa, il-patches tal-art li għandna bħalissa, huma biżżejjed biex isostnu l-popolazzjoni li għandna bħalissa? Le, imma hemm ċertu informazzjoni ta' kif u tista' teduka ruħek ta' kif anke minn sempliċement gallarija f'pots tista' tkabbar il-ħxejjex tiegħek. Mhux jkollok għax qed jgħixu ġo flett? Le, mhux hekk. U kamra tas-sodda bejn. Le jiena qed ngħid għall-familji. Kif suppost. Għax aħna sfortunatament is-sistema ekonomika li, li, li tħadnet biex l-ekonomija f'pajjiżna titjieb mhijiex dik ideali. Allura spiċċajna batejna aħna l-Maltin. Illum jeżistu biss eh, appartamenti li bil-liġi għandek xaft, bil-liġi għandek gallarija li ma tistax tistreċċja ġafija. Ġifieri ħafna nies dik il-gallarija kemm jonxu m'għandhomx spazju għall-pjanti. Il-ħajja, il-ħajja tal-lum, il-ħajja tal-lum il-mara qasad fada il-mara u r-raġel insomma fadallhom ċans joqogħdu jħawlu d-dar u jilagħbu il-ke. Għamejnihom b'xi ħaġa oħra, għamejnihom bil-medja, għamejnihom b'Netflix u bl-affarijiet kollha l-oħra. E, Jiena minn sħabi kollha li jaħdmu miegħi jiena l-bniedem stramb li għadni mmur sal-għalqa li by the way nikriha għax m'għandix tiegħi u mmur nieħu ħsieb il-ħmara fil-għaxija u niġri ġirja mal-għemu u rabbi l-għasafar u rabbi l-insetti u affarijiet minn dawn. Imma l-istramp, qed tifhem li ir-raħħala stess jgħidulek ara kif il-mentalità l-ibni jekk jista' jkun ma jiġix l-għalqa ħajaqbad karriera differenti, ħaqbad l-aħjar. Jekk għandi plot li nixxol. Xol ta' tbatija. Xol ta' tbatija u ma jiswa xej, ir-raba dejjem ir-raba. Jgħidu fil-Malti, sewa. Apparti li il-bidwi ma jkunx irid it-tifel jersaq lejn l-alqa għaliex huwa xogħol Iebes. Ta' iebes. Apparti hekk, irid ilaħħaq mas-soċjetà finanzjarjament ukoll. L-inċentivi wkoll, jiena naf għax naf min jaħdem f'das-settur, l-inċentivi għall-agrikoltura jibdew bi ħsieb tajjeb imma wkoll gwidati ħażin. Sewwa? U inti fl-im sens, ejja ngħidu jien nixtieq immur raħħal. Ma naffordjax. Inti fl-im sens illum bniedem jista' jixtri biċċ art nofs tomna angen qas 200, 300.000 biex meta ħadġibhom daw bil-ful u bil-kaboċċi u bil-la. Min illum jiflaħ jixtri, tant ħanilek għal xiex jixtru l-Maltin illum u minni timerini. Tant aħna mdajqin, tant għandna depression li rridu nistrieħu mill-istress l għandna u hemm minn li jixtri biċ-ċart biex imur hemm għal barbecues u l-pikniks. biex jinqata' min-nies u xorta ma jirnexxilux, qed tifhem? Ehm, u ma tneħx tort. Ġifieri Malta fejn jidħol l-ikel self-sustainability zero. Ġifieri u dirajnija meta laqtitna l-COVID għaw Malta, mhm. ġifieri, in-nies twerru għax is-supermarkets batlu f'sekonda. Ġifieri, ehm, M'hawn xejn sostenibbli, m'hawn xejn li tista' tgħid tibqa' għaddej sakemm Ġifi, aħna vera qegħdin eh, jien aħna aqwa minn farm ta' tiġieġ qegħdin. Min sid il-farm ta' tiġieġ huwa l-alla ta' tiġieġ, dak iddeċidi li jiġ fid-dawl u ma jasaqx ġimgħa hemm isib kollox mejjet. Sawa? U aħna, ġifi tiġieġa m'għandix dak il-power bħal tiġieġa li qiegħda free range li ma jekk ma jiġix sida tgħidlu tiġix noqgħod innaqqar mhux xorta. U aħna stess, il-poplu tagħna Tant ippakkjajnih sardines, tant għamilnih artifiċjali, tant kollox to a push of a button, a ġibni ħażin biżżejjed li ddomestikajnih. Bħalma l-annimali domestiċi ġew jiddependu minna, kelb jekk ma tteħx jiekol ma jafx x'jaqbad jagħmel, miskin, għax dar għedin. U l-poplu ġie hekk, il-poplu ma ġiex ġie, ara m'għandix għajnuna mill-gvern, m'għandix għajnuna mis-soċjetà, mela ħa naħdem dil-biċċa għalqa biex ngħix. Min ġabu hekk il-poplu? Taħseb li din hija aġenda? Imma din mhix aġenda tal-Gvern Malti da. Din hija aġenda globali. Ġifri, taħseb li li jġibu komdu għażżien. U di, inti program tiegħek eh, xi kultant l-isem huwa misleading. Le. Misleading għax ma jarawx il-question mark. Iwa, għandek raġun, ħalli li għala, għax il-bniedem, met inti bniedem, dabħal ma bniedem ikun ġenju. Sewwa? U jien naqbad u nillejbel jah miġnun. Mela n-nies jarawk miġnun. Einstein kien miġnun. Eh, Żgur, Ġimmy aħtar. għal min ma femux. Jien l-ewwel wieħed, l-ewwel wieħed, issa taf kemm jien ħabib tiegħek, meta jgħid dal it-titlu qed raw fejn sejra Stef. U taf li hemm ħafna affarijiet li ma naqblux jien u Andy, a- eh, ma naqblux għas sempliċi raġuni li jiena bniedem irrid ir-referenzi miktubin bil-facts u bil Però, però, fej dawn l-affarijiet, inti qbadtu għedthom u jien jekk bniedem jiftaħ għajnejh u jara r-repetizzjonijiet tal-istorja, dejjem hekk, dejjem hekk. Issa, jista' jkun li min ivvintahom l-affarijiet, min ivvinta l-mobile ma kellux l-aġenda, min ivvinta l-mobile probabbli Prova jagħmel ġid għall-umanità. Le jiena nemmen li l-intenzjoni tkun tajba imma mbagħad il-bniedem. Mbagħad ikun hemm min hu fuq li. Biex jabbuża. Jara l-mobile u jgħid. Ħa mmorru. Imma tajba di biex. Ħa mmorru fuq il-biedja nerġgħu. Lili jgħidli min hu stupidu biżżejjed biex ibix bil-pestiċidi l-ikel li jrid jikol hu stess. Ħanejlek għala. Naf li Eljax mhuwiex feasible u allura inti biex ikollok iktar prodotti xi tbieħ għax jekk inti eh, eh, il-ħobża tiegħek ta' kuljum hija minn hemm, għandek mit miljon elf raġun, imma inti ma tirrealizzax li dak li qed biex qed tieklu. Jekk jien ngħidlek kelma ħażina kuljum, tant indara li ma tibqax ħażina. Le, ma il-valenu ma tibqax taraħ velenu. U tidraħ. Sma jien jien naħdem jien kont naħdem fil-manager tal-pesti, għadni naħdem fil-manager tal-pesti, u meta kont żgħar ma kontx daqshekk bil-għaqal. Kont iktar jungle. E, jien hemm ħafna fejt ma nxommux. U il-kimik imbex bih u għad jgħid li ma nxommux. daqs kemm tidrabi, eh? Ma ma jfessiex mhux qed jagħmilek. Żgur qed jagħmel u tgħallim tal U r-reperkussjoni tagħha kapaċi minn tixħa taraħ. Ma taraħ. Le le diġà ġarabthom jiena, kont għedlek bronkiter fuq pneumonia, diġà ġarabthom u hemmhekk rabbejt laqal imbagħad. U llum il-ġurnata li jiena ma nagħmilx dak ix-xogħol imma jiena għand il-kumpaniji tiegħi, il-ħadima tiegħi jaqwa minn trabi nibbut tagħhom isma' intom jien naf xi ġifieri għax ġarrabt minna ġifieri qis li tilbsu l-PPE u da u fissat fuq hekk jien illum il-ġurnata u nagħmel mezzi wkoll li nuża kimiki li ma nużax il-kimiki li kont nuża meta kont ma' ħaddieħor u nuża kimiki li huma iktar safe safe għall-klijent u għall-annimali għall-annimali għalhekk noħorġ dawn il-da u għal ħaddim tiegħi. Ġifieri imma issa di li qed tgħid inti u jara kemm ħajamel frott biss. Hija l-istess distak bejn eh, jekk irrabbi baqra jien ma noqtoliex, però mmur nikol steak. Għax inti la ma tarax tagħmel id-distak Ija ma at the end of the day taf illi jekk jekk inti qed tikol il-laħam taf li l-laħam at least fih il-benefiċċju. Iwa. Imma imma li inti qed tbix prodott li taf illi ħa tieklu u taf x'fih. Inti nsejt kemm inti nsejt kemm din mhilix ħafna kemm it-tiġieġ kienu jippumpjah bl-ilma u jippumpjah U għadhom. U għadhom, imma l-lum iktar monitored. Ehm, u daw il-fast food agencies ma għandhom farms privati m'hemmx aċċess għalihom min jaf xi jsir u dawk li tara xi jsir ukoll jiena kont postijiet lokali tgħid jien qed niekol dawn l-affarijiet meta tara kif jiġu proċessati l-iktar affarijiet ta' ta' togħma tajba li nieħdu kuljum huma l-iktar affarijiet proċessati magħmulin mill-għax tal-għax. Jiġifieri Jiena, inti tafni lili, jiena mhux għax għandi kontra x-xjenza u x-xjentisti, anzi, xjenza hija sa mill-ħolqien tal-bniedem kien hemm il-quantum physics li huwa xjenza. Imma xjenza minn dejjem kienet teżisti, ġifieri anke qabel ma eżistejna aħna. Imma jien Nemmen li l-intenzjoni ta' għalfejn isir oġġett ikun tajjeb, però ma nafdax il-reba tal-bniedem illi llum nara li tilef il-valuri u l-prinċipji tiegħu, illi juża oġġett tajjeb biex dejjem jabbuża bih. Għalhekk hija importanti ħafna li l-leġiżlatura ma ssirx mill-politiċi, Eżatt. u minn nies ta' aġenda spiritwali, reliġjużi, whatever, imma ssir minn nies ta' xjenza. Li mhumiex corrupted. Jien ma nitkellimx bħalek, jiena ngħid il-leġiżlatura għandha ssir minn kulħadd, minn nies ikkonċernati. Bilanċ. Da bħalma jsir l-istatut ta' pajjiżna, għandek il-qorti, għandek il-pulizija, għandek il-politiċi, biex ikun hemm il-bilanċ. Però, però, Jekk taf il-leġiżlaturi jsiru mill-politiċi ma jsirux mill-xjentisti. Consultation. Għax imbagħad imbagħad jidħol l-abbuż u jkun hemm ħafna amendments fil-politika ovvja u minn hawn tinħoloq il-biża' u għalhekk wasalna fejn wasalna għax hemm aġenda. Għax min imexxi intuh il-poter. Inti. Ekku. Inti inti insejn ninsew li min qed imexxi qed inħallsuh aħna. Huwa purtinar tagħna. Jien purtinari ngħidilhom, public service. Ekku, ekku. Minn mindu sar Alla li għawil dara. Mhm. Wieħed bħalek li biss il-ġlek u l-gravata qiegħed jippreżenta lilek. Sawa? Allura, kif jizbilanċja l-oġġett, titlef kollox. Mhm. Li inti Jien mid-demm hekk, mid-demm, x'mid-demm, mid-demm. Għax smajt nannu kejt ħmerja u missier kejt ħmerja. Għax nirrepetu narrattiva. Hu l-valur, hu s-sugu, kif qed jaffettwak. U mhux u jekk inti vera bniedem responsabbli qatt tmur fuq kif qed jaffettwa lilek biss. Tmur on the long term, on the long run. Aħna naraw erba' snin u nofs f'elezzjoni. Erba' snin u nofs x'inhuma? Erba' snin. U spiċċa kollu. Eżatt. Aqqas l-erba' snin u nofs aħna ħafna nies jaraw il-life span tagħhom kif ħat affettwa lili u kultant qas jitru fil-mertu ta' x'ħa jaffaċċjaw uliedhom fil-ġenerazzjonijiet li ġej qas il-life span għax erba' snin. Eżatt, eżatt. Ekku, ekku, ekku. Hija Però hija l-aġenda, hija aġenda sħiħa li għaddejja ż-żmien, li llum il-ġurnata tista' tfittex fuqha u kollox għax di xi ħaġa li vera taffaxxinani. Kollox f'wiċċna qiegħed, ġifieri l-informazzjoni hemm qiegħda trid inti ma tkunx tafha. L-ewwel semmejna x-xemx. Inti l-ewwel semmejt din hija aġenda globali, naqbel miegħek mija fil-mija. Għedna li ħa nitkellmu fuq ix-xemx. il-gwerra bierda illi ddeċidew li jagħmlu kontra x-xemx. Il-geosolar engineering. Ejja, ejja nispjegaw x'inhu geosolar engineering. Mela, u- Solar geoengineering, sorry. Mela, l-għonet bis-saħħa ta' xjentisti nafu kif taħdem di u kif jekk hemm bżonn tikkontrollaha. Però, id-differenza bej li qed nara u naqra għax mhix il-linja tiegħi, bejn il-politiċi u bejn ix-xjentisti hija din. Il-politiċi jridu jużawha l-aġenda. Imma x-xjentisti jridu jħalluha as a last resort. Din għandha x'taqsam ħafna wkoll mal-climate change. Il-climate change hija vera għax hemm ħmerijiet hemm hija vera. Inti taħseb li hija vera? Mija fil-mija hija vera. Għaliex? U ilha qabel il-bniedem Ġifieri il-climate change ilha għaddejja. Mhux evoluzzjoni, jekk jekk kollox ma jekk kollox jevolvu, mhux anke l-klima tevolvi. Jekk jisplodu ġiex vulkani fid-dinja, jinħoloq climate change. Sawa? Imma dan il meteorita u qerdet id-dinożawri kien climate change. Imma dan il-fass li qed jagħmlu li f'daqqa waħda dijiet tilħaq mela, magħna. Tibdi mhux gradwalment issir il-climate change. Gradwalment kien ħalluha naturali. Eżatt. Mela ħanejdek x'inhi l-istorja. L-istorja di. Aħna deħlin għas-sixth mass extinction. Kien hawn ħames mass extinctions fid-dinja, kien hawn minnhom saru minn ġod-dinja stess, splodew il-vulkani, kkontaminaw id-dinja meta kienet qed tissetilja d-dinja, meteorita waqgħet, insemmija ħafna għax l-iktar waħda popolari li qerdet id-dinosawri, u tat ċans ħajja oħra tikber, u ġejna aħna, l-ikbar żball li qatt ġara. Insomma, u mbagħad is-sixth mass extinction hija human induced. Mela, sa 30,000 sena ilu. Kien hawn il-climate change li beda bdiet tisħon id-dinja, ċertu annimali tal-kasħa tas-silġ bdew jaraw li ma jistgħux da u jew inqerdu jew immodifikaw ruħhom għall-annimali tal-lum. Saw bħalma nsemmu l-popol, dejjem nsemmi l-popolaj biex il-pubbliku jifhem u l-mamaws, u l-rhinos u dawn ħafna. Però issa ġara waħda. Tant qiegħda tinbidel malajr id-dinja li qed nitkellmu pereżempju tgħidlu iwa one degree, one degree tagħmel effett kbir. Li l-annimali qabel kienu meta jiġri xi ħaġa tihom ċans jimmodifikaw ruħhom bil-mod jadattaw. Issa tant qed tiġri malajr il-ħaġa li m'hawn xejn secure Sa, meta nitkellem mijiet ta' snin mhux qed nitkellem ħafna. Mit sen ilu kien hawn semmejtilek il-passenger pigeon kemm il-darba. Il-passenger pigeon tant kien hawn minnha li jekk tinqabad taħt sħaba taħtha għandek jumejn ma tarax ix-xemx. Għaddejjin. F'inqas minn mit sena qerdet, inqerdet. Imma nqerdet mhux għax qerida l-bniedem. Daqs kemm spara fuqha qatilha. Jiġifieri mhux. Jiġifieri bniedem kapaċi jbiddel kollox. Iva, mela naħseb għalhekk qed induced inti. Iva. Human induced. Eh, eh, human eh, six ma six. Għax qed jindaħal il-bniedem. Iva, mhux għax mhux għax in-natura qed ġabed din il-climate change ah. għax qed nirrovinaw aħna. Ma aħna x'inhu jiġri? Aħna qegħdin insaħnu d-dinja bl-attivitajiet tagħna. U sħana ma taħrabx mid-dinja. U tibqa' ddur qed jisħnu l-ice caps u x'naf jien u tiela t-temperatura. Daħn patchwork qed jagħmel bniedem. Mela qed tisħon id-dinja. Meta qed tisħon id-dinja, e, l-ambjent qed jinbidel. Anka Malta, l-età tagħna qed naraw bidliet minn staġun għal ieħor differenti ħafna. Issa, il-bniedem bħalma fl-80s bida jqred kull ma' bl-aerosols, U f'daqqa waħda qatawhom u toqgħu fil- L-ozone layer. L-ozone layer rajna l-bidla. Mhm. Issa qed jinkwieta mod ieħor li xorta qegħdin intallaw ċertu temperaturi oħra. U bħas-soltu jipprova jagħmel il-patchwork. U l-patchwork hija din tas-solar engineering. Sawa? Però di tant mhix tested li anka teoretically tider fi xi tidher mhux ta' min tabbuża minna. Hemm sens. Iġifieri, mela, jekk vera għandna post li għandu bżonn naqra qed ngħidu għalhekk qed il-politiċi qed jitfgħu hemm bla doċċ u min jaf x'inhu għaddej. Il-politiċi mhux jitfgħu hemm, qed jużawha għall-aġenda tagħhom. Li ħażina. Imma x-xjentisti jafu li hija possibbli, però qegħdin janalizzaw. Għadhom qed jistudjaw allura ħa jħallu għal last resort għax għadu tiela' l-istudju. Mela ejja ngħidu last resort għandek post li bilfors titnaqqas il-qawwa tax-xemx. Di taħdem billi titfa' ċertu fosfates fl-ajru, ċertu aluminjum fl-ajru u affarijiet. Barium. Eħe, li daw eh, jirriflettu ir-raġġi tax-xemx lura. Mhux kollox parti. Eżatt. Però l-effett ta' dawn l-affarijiet fl-arja għadna rridu nistudjawhom. Mela allura, hawnhekk għandek bilanċ fejn ħa tistudja, ħa tilgħab bil-ħajja tal-bniedem. Sewwa? U dawn huma l-famużi chemtrails illi illi naraw fl-ajru filgħodu. Issa, jekk hemm individwu li ħa ngħajatlu Hitler, għax kullhom sabiħ, li fibni, li Qed jitfagħhom dawn b'aġenda li inaqqas ix-xemx, jikkontamina, il-bniedem mingħajr ix-xemx mhu xejn. Bħal ħafna, mhux il-bniedem biss anke l-pjanti mill-ewwel juruk. Il-produce li nieklu aħna jridu x-xemx. Kollox, kollox, kollox. Anke aħna, aħna kif toħroġ naqgħa tixxemmex u da, tieħu r-ruħ. X'kaf jgħidlek qorti ma minna dippressati għax qegħdin f'kantuniera sejrin hekk. Proset. Sewwa, il-monuta li il-minuta li jintużaw b'abbuż hekk Bħal dawn kemm tgħid qed issemmi li dal-aħħar bis-saħħa tiegħek bdejt ninnotahom ħafna iktar. Dak huwa ħażin. Dada bħalma il-vaċċini mhux kollha ħżiena. Eżatt. Kien hemm vaċċini li salvaw popolazzjonijiet. Però li issa l-vaċċini ġew. Qed jintużaw bħala Kompalseri. Għax jien għalija irbatni kompalseri li l-ewwel wieħed l-aħħar vaċċin mhux ixrittu ħattu bil-fors biex ma niġix Ma nitjaġġa ġad il-ġebla, allura ħattu biex insiefer nibqa' niġri biex nagħmel għandi nagħmel. Ġifieri dik kienet riskju. Għax min jaf x'ħattu ma ħadx. Kemm saret ta' malada ma kien hemmx testijiet ta' xar snin ta' ftit xhur. U kienet test importanti ta' kif tikkontrolla l-bniedem. Kulħadd jafa din l-ewwel ġurnata li kbar imbeċilli jafa li hija kontroll ukoll sewwa, però però Ma tistax titfa' l-vaċċin kollu ħażin. Le, ma tistax tinġeneralizza u titfa' 'l kulħadd fl-istess keffa. Da bħal nerġa' ħa nerġa' nagħmel full circle fuq tal-GMO u tal-NGO. Jien m'iniex kontrihom. U jien l-ewwel wieħed li nittestjahom. Kif il-lab meat jiġi available, jien l-ewwel wieħed li ħa nkun qed niekol minnu biex nippruvah. Għax jiena bniedem hekk. U l-ewwel ma ttestja fuqi. Però, però, huwa ta' dannu kbir li bniedem ma għandux għażla x'hemm ġall-pastizz. Għax li inti neħħejt li choice, li inti neħħejt li l-għażla li jiena nkun naf l-ingredjenti tiegħi, jien l-ewwel wieħed li nieħu pjaċir naqrahom l-ingredjenti, mhux għax ħa nagħmel għaġeb, sewwa, meta taqra l-ingredjenti, taf li l-aqwa, li ma nsemmix prodotti hawn, l-aqwa prodotti li ngħidulhom Maltin, sewwa, li trade mark fihom il-GMOs. Aqbad immaġina u fihom il-GMOs, kollha kemm huma. U hemm miktub. Ġifieri taħseb. Kif tkun miktub? Ikollok miktub GMO? Ġifieri fuq il-ġbejna pereżempju hemm GMO? Ja, ġbejna taf li ma mmissomx. Ġifieri ġbejna tista' tkun naturali għax hija litil għalija. Però l-affaj il-junk food, ħajdulu l-junk food. Li t-tfal ħobbu jieklu. Għalla ma nsemmux dik. Eħe, eħe. Kull forma ta' snacks. Snacks. Fihom il-GMOs. U hemm miktub. Ma marufin ukoll li huma ħażin għas-saħħa. Ħażin għas-saħħa. Però, però, għad għandi dritt Lit-tifla tiegħi ngħidilha, mit-tfal, jew jew jien. Da mhux ħammissu, għax fih GMO. Jien nemmen li fih GMO. Fil-fatt, kont ġibni għal mistoqsi oħra li kelli nsaqsik. Ħataddi liġi dal-waqt qed jiddiskutuha fl-Unjoni Ewropea fejn l-businessman mhux ħajkollu mhux ħa jkun jista' bilfors jekk irid iwaħħal it-tikketta bl-ingredjenti għax int semmejt l-ingredjenti. Dawn iridu jaħbu. Mhux hekk? Ehm, jekk hix GMO, jekk hix NGT, inti ma tkunx taf x'inti tiekol. Mela, daw- Taqbel daw ma' se- ħadi? Ma biex 100%. Ma daw sejn bil-kontra. Ftit snin ilu bdejna nibbuttaw b'saħħa x'inhu organic u x'mhuwiex. Eżatt. Issa ħammorru bil-kontra li Ħalla ta' ballata jiġi x'jiġi. Mela hekk qed qed lili jien bħala konsumatur għandi d-dritt inkun naf x'qed nixtri. Eżatt. Nifqu hekk. Mija fil-mija. S'issa huwa bid-dritt li inti tkun taf anke l-prodott tal-annimal minn fejn ġej u anke l-annimal tiegħek x'jiekol. Kelb qattus. Ekku. Li inti tiġi jien għalija dik hija dritt fundamentali tal-bniedem li għandu jkun jaf ħalli tbiħlu l-valenu, biħulu l-valenu, imma jaf li. Imma d-deċiżjoni jkun ħadu. D-deċiżjoni jgħu tiegħu jekk jkollx l-emmejt ta' kapaċi daw in-nies li huma pro-animals jgħidu jien ma rridx eh, inkun parti mill-moħqija tal-annimali. Naħli koll l-ebmit. Jiwħed minnhom. Jiena nħossni egoist. Lesta li nagħmilha jiena dik ukoll pereżempju. Li issa mhux qed nitlu fil-kunċett ta' jekk mhux tajjeb u ħażin. Ekku. E, imma aħna tkun għaddej tiġi tifraħ bi gidja u moza u baqra tifqalek qalbek un batna fl-ewwel kwarta wara ħan ikol il-sejjita. Dik hija xi ħaġa kontrija jien, imma jiena jiena nagħmel one plus one, għaw min jiddistakka kapaċi kif ipoġġi fuq il-mejda u jarstewk ma jgħidx li dik hija baqra. Jiena minix, jiena nimmaġinaħħa li x'kienet, u mbagħad ovvja jien l-ewwel wieħed li nħobbu li laħam ta' veru. Ġifieri eh, u għadna minn aħniex dak il-livell, ejja ngħidu l-verità, kemm għamlu daw il-burgers bis-soja u hekk tajbin. Imma xorta at the end of the day m'għandux dik il-ħaġa. Le, miex m'intix tikollha ħam xorta. U ejja nammettu li l-laħam fih il-benefiċċju għall-bniedem. Aħna minn żmien il-qedem konna karnivori. Aħna omnivori. Omnivori, eżatt, imma niklu għax jukol kollox. U koll li aħna omnivori. Omnivori, għandna snin adattati biex nċartu l-laħam, maħniex karnivori li karnivori. Laħam biss, nistgħu niklu ħaxix. Għalhekk għandna bżonn il-fibra. Eżatt, eżatt. Aħna bħal orsijiet. Ekku. Qed tifhem? Jiġifieri, eh, imma mal-intelliġenza li għandna u mad-diżastri li qed nagħmlu, mal-affarijiet artifiċjali li qed nagħmlu, jiġu ċertu responsabiltajiet. Da jiġu issa ħana ejja ngħidu kollox imur wartu żgħar biex nkunu qed ngħidu ċar. Jekk aħna ddiċedu kulħadd li jibda jkun il-lebmit, se jqala diżastru ieħor. Id-diżastru li l-ekonomija tal-agrikoltura se taqa' għal wiċċa. Ħafna mir-razzez li vvin tal-bniedem se jispiċċa l-funzjoni tagħhom u jispiċċaw. Da bħal ma jien dejjem nitkellem fuq ir-razzez Maltin. Spiċċa r-rol tal-gendus qed inżommuh bħala decoration. Spiċċa eh, l-ħmar Malti, ġifieri fil-kodba mhm. tiegħi jibqgħu jeżistu daw. Ġifieri jekk ma żommux bħala hobby, u meħaj kemm hawn nies jaffordjaw Malta jżommu baqra bħala hobby. xi spejjeż fija biex iżomma. Jiġri dan dan se- Il-bilanċ għandu jkun hemm. A- Għandu jkun hemm il-bilanċ, l-availability, it-transparency, bħala bniedem nistgħu nivvintaw, erba' tim jistgħu jivvintaw pirmla li tikola u tagħmel ġurnata ma tikolx. Jilla wieħed li noħodha x'jien tant jien biżi. Diġà hawn ruħi. Alright, Aw, mela jgħidli minn fejn nixtieq. Le, mhux ħallejk, għax- Għax hija artifiċjali u fl-aħħar mill-aħħar nemmen li dak kollu li huwa artifiċjali Iva. mhuwiex Imma għall-benessere tal-bniedem. Hemm l-għażla. Imma eħ il-bniedem jażel li jrid. Bniedem dejjem dejjem għażel tajjeb, ħażin. U Imma lanqas informed decision. Informed decision. L-aħħar mistoqsija. Kompli. Taħseb imma illi l-bniedem qed jagħmilha ta' Alla u qed jindaħal iżejjed lin-natura. Mela. Il-kelma. Twiġibnix ta' xjentist issa. Wiġibni holistikament. All right, mela, jiena kelma l-għawta xef iħob nużaxħa għatej u. Għetlek hekk għax għetli hekk inti. Tal-kmini għetli tilabu għat Alla. Iwa, iwa. Ġifri Alla fis-sens bħala xi ħadd taqwa minn kulħadd. Mela, il-bniedem distakka minn natura. Il-bniedem. U diġajja, diġajja dawn fol dik. Diġa. Mela naqblu 100%. U bit-teknoloġija tal-lum qed jiddistakka wkoll. milli jkun bniedem. Eh, naqbel miegħu. L-unità qed tispiċċa, l-empati qed tispiċċa inti bniedem jekk id-dar jgħix waħdu, jgħix waħdu. Jiġifieri eh, mhux ikun krudili imma tant tant bniedem jista' jġib bniedem ieħor mostru. Iwa. Ġi aħna l-unika speċi fid-dinja li nistgħu nagħmlu daw l-atroċitajiet. Rajnihom isiru, rajna anka nies iduru f'mostri għal-gwerra. U Ma tgħallimniex. Ma tgħallimniex, le. It-Tieni Gwerra Dinjija kull milha tmenin sena da. Għad hawn nies ħajjin minnha. Jiġifieri hemm il-videos hemm kollox. Il-bniedem għalhekk hemm il-liġijiet jekk mhux ħajjipru jekk mhux se jara long term mhux ħajinvesti, jien ninxib daw iż-żewġ liġijiet. Jien għalija nammira bniedem, u għawek anka il-min tammira tagħmel differenza kbira. Jien nammira dak il-raġel li jħawel siġra u jaf li mhux ħajgawdija fil-del tagħha. Eżatt. Dak huwa bniedem fuq li bniedem. Naqbel mija. U nammira wkoll dawk in-nies li jbidlu l-min imexxu daqs kemm ibidlu l-ħriqi. Għax verta kollha minn ħara. Dawk, jekk inti timxi b'dawk il-ġiex affarijiet u l-ħadd ieħor titrattaħ bħal ma trid kif tridu jitratta lilek, m'għandek bżonn la miljon kmandament, la miljon liġi u xejn, għax inti qatt minti ħadd għamel lilek ħsar lilek innifsek intenzjonalment sakemm qiegħed mentalment mhux ħażin. U jiena se nsaqsi kif insaqsi s-soltu. Taħsbu li hemm aġenda? Titkellmu fuqha? Jew jekk titkellmu fuqha, tibżgħu li jgħajrukom conspiracy theorists?